Helo, fy enw fi yw Owain Roberts, y Prifathro. Croeso i Ysgol Cybi.
Heb os, mae plant wedi cymryd at yr ysgol newydd yma 'lly. Yym, dwi'n gweld yn ddyddiol sut maen nhw yn elwa yn fawr 'lly o'r o'r noddau sy'n dod hefo ysgol newydd. Mae'r dosbarthiadau yma yn newydd, yn lliwgar, yn ddigon o ran maint 'lly. Mae'r y cyfleoedd sy'n ar gael iddyn nhw ar yr iard bob dydd. Yym, ac wrth gwrs, yn y ffreutur o gwmpas yr ysgol yma 'lly. yn gyfleoedd gweld chwaer. Felly heb os, lle maen nhw wedi cael mynd at yr ysgol, maen nhw'n mwynhau bod yma. Ac y peth sy'n brafiai i fi fel pennaeth ydy mae yna deimlad yma o fod yn un ysgol unedig 'lly, o dan un to.
Croeso i Ysgol Santes Dwynwen, Manon Morris fi Miams ydw i a fi di pennaeth Ysgol Santes Dwynwen. Dwi'n meddwl bod be mae'r plant yn feddwl o'r ysgol newydd yn amlwg ar eu gwynebau nhw. O'r bora cynta, a'r eiliad cynta i fuon nhw allan ar yr iard yn chwarae, mi oedd y wên ar eu gwynebau nhw yn dangos y cyfan i mi 'lly. A mae'r wên yna 'di parhau yn eu gwersi nhw ag yn eu chwarae nhw.

Mi o' 'na bryder, mi o' 'na ymdeimlad deuluol, cartrefol braf yn yr ysgolion unigol, y ysgolion bychan cynt. A mi o'dd o'n bryder y byddan ni'n colli yr yr yr yr ymdeimlad teuluol yna. Yym ond rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo ydi wrth gerdded drwy Ysgol Santes Dwynwen, Mae'r ymdeimlad teuluol 'na cyn gyrraedd ag erioed, a mae hwnna'n dyst i waith tîm, y plant a'r staff yma.
Croeso i Ysgol Rhyd y Llan, Nia Lloyd Thomas ydw i, a fi ydy'r pennaeth. Mae 'na 152 o blant yma, sydd yn nifer sylweddol yn fwy na be' oddan ni 'di ddys- ddisgwyl yym o'r o pwy yy pwy odd yn y dair ysgol gynradd 'lly. Yym felly 'swn i'n me'wl na hwnna 'di'r gwahaniath mwya'. Yym ac wrth gwrs m- m- mi nath o gymyd amser i arfar hefo hynna bod 'na bo' 'na gymaint yn fwy o blant yma. A dwi'n meddwl bod o'n her, her enfawr iddyn nhw, dim bwys be oedd eu hoed nhw, dwi'n meddwl bod o'n her enfawr iddyn nhw i gyd symud i Ysgol Rhydyllân, yym, oherwydd natur yr ysgolion cynradd oedden nhw 'di bod ynddyn nhw cynt, dach ch'mod, llawer iawn llai na fan hyn. Yym, ond na, ma' pawb 'di setlo'n ardderchog yma, ac os rywbeth oedd hwnna yn un o'r pethau mwya' hwylus oedd y plant yn setlo'n gyflym. Mae'r staff yma yn Ysgol Cybi hefyd yn elwa'n fawr o fod yma mewn adeilad newydd. Mae yn ysgol o cryn faint a mae yna wrth gwrs agweddau hynod o gadarnhaol tra bod yna heriau hefyd o fod yn rhan o ysgol o'r fath. Yr hyn dwi wedi deimlo yma ydi bod creu timau o staff ar draws yr ysgol, ar draws yr ystod oedrannau, yn wbath heb os, y mae bob un o'n ni'n elwa ohono fo 'lly. Mae'n braf i staff fedru cyd-weithio'n agos, fedru dod at ei gilydd yma ag acw a teimlo rhyw linyn o gefnogaeth gobeithio 'lly, rhyw rwyd o gefnogaeth gobeithio yma fel ysgol wrthyn nhw fynd yn eu blaenau yn eu gyrfaoedd yma yn Ysgol Cybi.
Mae'n debyg mae'r hyn sydd yn wahanol ydy'r hyn sydd yn hollol amlwg, hynny ydi mae hi'n fwy, mae'r amgylchedd, mae yna deimlad o ofod yma lle. Um, a mae'r gofod yna, nid yn unig o ran dosbarthiadau, ond o ran gofod i gadw offer uh, ac adnoddau, um, ond hefyd hyblygrwydd y gofod. Hynny ydi, 'da ni'n gallu defnyddio'r gofod tu allan ar gyfer gwersi, 'da ni'n gallu addasu'n stafelloedd ar gyfer gwneud amrywiaeth o weithgareddau, ac efallai nad oedd hwnnw ddim mor hwylus mewn ysgol, fy ysgolion blaenorol. Enwyd Bedwyr. Enwyd i Lecsi.
A 'da ni'n dosbarth blwyddyn chwech yn Ysgol Rhydychen. Dwi'n licio yr gwersi ymarfer corff yn yr ysgol, oherwydd rydan ni'n gallu cael cyfleon i neu y pethau gwahanol a competitions i'r ysgol. Dw i'n hoffi neud mathemateg oherwydd da ni'n cael neud pethau gwahanol. Mae'r adeilad yn, chimod, mae'n adeilad braf, mae'n adeilad agored, yym mae mae ymwelwyr sy'n dod yma, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn eu taro nhw'n syth, bod 'na gymaint o le yma, yym bod o'n bod o'n yn, yn, yn adeilad agored, braf. Mi oeddwn i wedi gwneud llawer o waith efo'n gilydd cyn symud yma. Felly er bod ni wedi efallai gweithredu fel tair ysgol annibynnol yn y flwyddyn cyn agor, yy mi o' 'na lawer iawn o gyd-weithio 'di bod rhwng y dair ysgol, oddan ni 'di bod ar dripia efo'n gilydd yym hefo'r plant ag oddan ni hefyd 'di bod ar ambell i drip dim ond y staff 'lly, ond 'dan ni'n 'dan ni'n dîm arbennig o dda, yym mi gafon ni'n arolygu gan Estyn cyn gwylia'r ha' ac o'dd hwnna'n rwbath sy' 'di dod allan yn yn gryf iawn. bod 'na ymdeimlad o dîm yma a bod 'na ethos teuluol.
Dwi'n meddwl bod ni gyd yma'n Ysgol Cybi'n teimlo reit falch, reit freintiedig bron a bod yn bod ni yma ar gychwyn taith yr ysgol. Taith fysen ni'n obeithio fydd yn daith lywyrchus, llwyddiannus 'lly, ond taith fydd yn fydd yn mynd ymlaen am gyfnod estynedig 'lly ynde. Mae'n braf bod yma hefyd 'lly er mwyn dod â chymuned ysgol newydd ynghyd 'lly. Ma' rywun yn gweld hon fel cyfle bach 'lly i estyn allan, i agor dryse, i estyn allan i gymuned yr ysgol a thu hwnt gobeithio, i ddod â bawb i'r sefydliad newydd i ddangos iddyn nhw be' fydar yym sefydliad o'r fath, ysgol o'r fath gynnig nid dim ond i'r plant yy rhwng y bedair wal ond hefyd i i gymuned ehangach ehangach Caergybi.
o'n rhafodaethau i fy rhieni, lle yr hyn sy'n dod yn amlwg iddyn nhw ydy bod eu plant nhw'n cael cymysgu efo plant eraill o'r un un oedran, a mae hwnna'n rhywbeth maen nhw yn, yn falch ohono fo. Ond mae'n debyg mae'r ail beth ydy y profiadau a'r cyfleoedd da ni'n gallu gynnig mewn ysgol fwy i'w plant nhw. Un peth sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yma ydy dy ddewis di, sydd yn digwydd bob pnawn Gwener yma, a mae'r staff sydd yn dysgu'n Nghanad Ollweddol 2 yn gyfarthyddion ac athrawon yn cynnig gweithgaredd wahanol. A mae'r gweithgareddau'n amrywio yn wythnosol, lle, o chwarae chess, codio, gwnïo, coginio, dawnsio, circuiting, neu bob math o weithgareddau. A mae'r plant yn cael dewis. Mi fysa gweithgaredd fel yna wedi bod yn, yn llawer, llawer anos mewn ysgol fychan.

Y peth gorau am yr ysgol newydd ydy cael cydweithio hefo'r staff mewn adeilad braf a cael bod yng nghwmni'r plant bach yma bob dydd.